Näme boldy?
Malades.
Indi biz penalti depişýär. Kim içiňizde biriňe maslahatlaşyň, saýlaň. Men bilen depýär. 5 top depýär. Kim köp salsa-da ýaryşýar. Eger utsaňyz 3 korobka çigit. Eger men utsam, men utsam, onda siz Onda siz
Eli teňede. Yo yo. Eli teňede. Onda siz näme diýýäňiz? Ertir men oglumy getirýän. Oglum bilen penalty depişýär. Men oglum 2017 siz näçinji ýyl?
Men 17. 17 boldy.
Ani görýärsiň, onça kahkasyny tutsaňyz, onda ogluň gelibem oturmak gerek däl. Gepleşdik mi kim çykýar içinde saýlaň öz ara. Maslahatlaşyň hany maslahatlaşyň. Siz men hem depmeli, men hem depmeli diýen düşünjäni aýryň. Biz utmaly. Toparda biz diýlen düşünje bolmaly. Men diýlen düşünje bolsa şu komanda däl. Siziň etmeli zadyňyz üýşüp şol çigdi utmaly. Çünki onuň öýüňe baranda ine ejeň, kakaň oturyp çyk futbol görende çigtler Sizeň gapdalçyna seredip, aga, çapagy çalyp oturarsyňyz. Taýýarmy? Ine, näme diýenjim? Tä, telefon näme diýerler üçin aýdýan. Bu telefon şef diýip çigit bar. Şol çigidiň içinden şundan 5 sanagy, bu topdan hem 40 sanysy ýörite sowgat goýuldy. Aljyraýaň. Ha? Aýagyň titreýär. Ýürek bükgülleýär. Bol onda, ta kim birinji depýär? Sen birinji depýäň. Dawaýçy onda, Nury. Men bular utsama.

Şuş. Men öňem diýipdim-ä, penaltide professionalnyý futbolist bolsa-da, eger bir üýtgeşik baýrak bolsa, depişjek, utuldam utulanyn görerin. Ýöne men şunda ynamym bar. Çalşdyramy? Çalşdyramy? Şş, göreli.

Gelejek nesiller utdy. Bolmarysam şeýle. Dawayçy iň soňky. Eger salmasa. Yes! Boldy bir kim utdy. Yeni de devam edýäs mi?

Şef çigidiniň içinde şular ýaly dünýä çempionatynyň pökgüsinden elli sanysy, A on ýedi, Galaxy, el telefonyndan hem bäş sanysy sowgat goýlandyr. Siz hem gowy haryt alýaňyz, hem lezzetli wagtyňyzy geçirýäňiz, hemem ezzetli sowgatlary utýaňyz. Dawaýçy, hemmäňize nesip etsin! Ýör! Ýekeje zat aýtjak adamlar, Şef çigidi bilen Hemme oýun Argentina bilen Portugaliýaň ikinji duşýany ýaly gyzyklydyr. Şonuň üçin futbol görmelidigiňizmi, göni şefçigit eliňizde bolmaly diýen bir tilsimçik bolmaly. Dawayt!

Jaňlaşdyk. Menejer aldy oglan. Hem menejer hem şef-povar. Indi menem robotnik gerekmi diýdi. Hawa gelneje posudomoýşica gerek diýdi. Dokuzdan bäşe çenlä bir smen, bäşdenem on bire çenlä bir smen diýdi. Ýöne şu gün diýdi çykmady biziň posudomoýşicamyz diýdi. Şonuň üçin gaýrat et, buruç ädidiň. Geläýiň, diýdi. Üýşüp gitdi posuda, diýdi. Gaýrat ediň gelneje, diýdi. Menem samsyk gitdim. Odessa-da, üçiň ýarynda gitdim. Üçe bardym. Ana şeýdip işledim. Üçden on bire çenli men işledim. Şeýle bir posudy, şeýle bir posudy. Ozalam daşary yssy howa. Içi-de, kuhnýanyň içini göz öňüňe getiriň. Nähili yssy içi, tas, tas çaşypdym. Aý, şonda-da şo posudan öz, skoworodkalary dagy her on muntdan on skoworodkadan ulakan-ulakan, waý, men ony ýaly zat nirden gördüm. Aý, bolýa-la, sözümde duraýyn, kömek edeýin-le, bor-la diýip, häzir maňa pul bererler diýip, menem enaýy bolup, bar öz-özüme o zady etjän, elli manadam däl. Aý, segsen-ä bererler, ýüz bererler diýip, öz-özüme o zady etjän. Aldap dur. Ana şeýdip boldy konwir boldy. Maňa gelneje indi gidiberiň diýdi. Menem eşim çalşdym zat etdim. Hiç pul berlenok. Menem ahyry çydamadymda Al pul näme diýdim. Aý sizi seňki diýä siziňki diýä aýlyga geçirildimikaýyn gelneje diýdi. Waý ýok-la ga aýlyk zat gerekkä maňa diýdim. Men bir günlük kömek etmäne geldim-ä diýdim. Hä, başda ol aýdypdyr-a şu gün geläý diýip, hawa, saňa. Hawa, ýo, indi soňundan işden soň maňa şeý diýýäler, işden öň onýa zatlar ýok. Ana, bolýalar indi on birden soň men o zady etmäýin diýip, ertir geläýiň gelneje, o zady şef-powary, menejeri göräýiň diýdi. Özüňiz gepleşiň diýdi, biz-ä bilemizok diýip. Aý, bolýa diýip, ertesi gün geldim. Olam ýok diýdiler. Ikide gelýär diýdi. Men onda bardym, on birdemi, we ikä çenli näme edeýin, agşamlyk aýlanaýynmy diýseň, hawa, geläý diýdi. Ana, şo taýdan şu wagt gelýän. Ana, zordan çykdy. Hiç çykmady, çykmady, ýarym satlap garaşdym. Ahyr çykdy. Waý, gelneje, men näme edeýin, siziň, diýýär, puluňyz, diýýär, aýlyga geçdi, diýýär. Men aýlygy geljek zat diýemog-a. Men bir günlük işläp göreýin diýdim, ptamu şta men pasudy ýuwmany kän halamok, kyn görýän. Asly şonýaly kyn el, uborsysy bolsa diýdim, men işlärdim diýdim. Waý gelneje men näme edeýin, daže aýtmady gyz. Bu aýlyk geçende ertir birin bir zat ederis, hiç zat diýmedi. Menem aýtdym, sen öz aýlygyň, özüň maňa beräý öz kisäňden, hatja by elli manat diýdim. Gelenime görä, men ikinji sapar gelşim diýdim-de, gatnap durşum. Olam, oturdan özümem gatnaýan diýdim. Aý gelneje, men näme edeýin? Aý bolanok gelneje, men ni pri çom, näme diýip dur, ana saňa. Menem Aý Jigimjan diýdim bolýala siz şeýtýäňiz hemme ýerde diýdim. Birinji sapar aldynamok men diýdim. Haram bolsun Jigim saňa diýdimde onsumjyk gaýtdym. Aglajak aglajak bolup gaýtdym. Aýaklarymam düýnkiden bäri düýn näçe sagatlap men aýak üstünde durdum şo pasyldan diýjek bolup. Ana şonýälek. Dünýäli adamlar bar eken. Hemme ýerde bar.
Serediň Mähribanan şu birinji parkyň içinde edýä kafe. Men bilemok. Menem adyny bilmän otyryn. Bulam ta internetden görüp barypdyr Tamakarsdan iş goldanda. Olar diýipdir bir günlük karoçim şu gün i nemämiz işçimiz gelmedi posoda ýuwança geläýiň kömek edäýiň diýipdir buňa aslynda-da başynda-da bu bir günlük kömek et diýse şu baryp işläp alaryn reska çörek pulum bolar diýip barany hawa ol kafe türkmenistanyň edil gapdalynda diýýär garşysynda omarmy omarmy omarmy şonýa bir zat diýýär ýöne menä bilemok mähriban bilýäniňiz bar bolsa kommentariýada belläp geçiň şoň adyny şo kafeň edil nemäniň birinji parkyň içinde edilem uniwermagyň garşysynda diýä uniwermagyň garşysynda şo taýda girilýän oli o taýda bir atly kafe bolmaly men adyny bilemak ýöne girim çykymly bir müşderisi kän bir pully kafelaň biri bolmaly ol beýdip o bir günlük işlän adamyň hakyny a olar ýalak bolmaz a masgara bu görgüliýe iň merkje Elli manat bersede men diýýä razy şoňa diýýä ýogsam elli manatlyk däl ol üçden agşam on bire çen ol kiň ýaryna öýe geldim diýýä elli manatlyk iş däl ol diýýä şu elli manat berselerem razy bolup gitdim bolyn diýýä na edenleri.